מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך דיסקאסן וואס מיינט פארקויפן א פוט אפשן, ס'ווערט אויך אנגערופן א שארט פוט, פארקויפן א פוט איז שארט פוט, די סטרעטעדזשי, ס'קען קריעטן אינקאם אבער ס'קומט אויך מיט מיט אסאך ריסק וואס די מוזט פארשטיין, און וועגן דעם וויל איך זאלסט פארשטיין אז אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק און רוב מענטשן וואס ווייסן נישט וואס זיי טוען און זיי באבערן ארום אין די אפשענס מארקעט, פארלירן געלט, זאלסט נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו ווייסט טויזנט פראצענט וואס דו טוסט, און די ווידיאו איז פשוט דיך צו עדיוקעיטן, נישט דיך צו געבן פיינענשל אדווייס. סאו א שארט פוט אין סימפל אידיש מיינט אז דו פארקויפסט א פוט אפשן, פאר דו אונסט עניטינג פארקויפסטו א פוט אפשן, דו געסט פאר א צווייטן די רעכט דיך צו פארקויפן א סטאק פאר א געוויסע פרייז, די פרייז ווערט אנגערופן די סטרייק פרייז, אין א געוויסע צייט, אין א געוויסע טיים פרעים, וואס דאס ווערט אנגערופן די עקספיירעישן דעיט. פארוואס טוסטו דאס? ווייל דו באקומסט א פרימיום, באקומסט אפפראנט געלט, וואס דאס איז בעיסיקלי דיין מעקסימום פראפיט וואס דו קענסט פארדינען פון די טרענזעקשן. ער באצאלט דיר א קרעדיט כדי דו זאלסט אים געבן א הבטחה אז אויב ער וויל זאל ער קענען פאר דיר פארקויפן זיין סטאק פאר א געוויסע פרייז. סאו אויב די סטאק גייט זיין העכער די סטרייק פרייז, גייט די אפשן עקספייערן און גארנישט טון, פארוואס זאל ער פארקויפן פאר דיך די סטאק פאר א געוויסע סטרייק פרייז אויב ער קען עס פארקויפן פאר מער פון דעם פאר די דזשענערל מארקעט? דו בלייבסט מיט דיין פרימיום און ער גייט גארנישט קענען בעטן פון דיך און דאס איז די בעסט קעיס סינעריאו. טאמער ס'גייט אראפגיין אונטער דיין סטרייק פרייז, דעמאלטס פאנגט אן צו ווערן טראבל. סאו לאמיר נעמען א משל. לאמיר זאגן עפל סטאק טרעידט זיך יעצט ביי הונדערט אַכציק דאלער, און דו פארקויפסט א פוט אפשן מיט א סטרייק פרייז פון הונדערט זיבעציק דאלער, און דו קאלעקסט פאר דעם דרײַ דאלער אין פרימיום. דאס מיינט בעיסיקלי אז דו האסט געגעבן א הבטחה פאר דעם אפשן בייער אז אויב עפל גייט אראפגיין צו אונטער הונדערט זיבעציק דאלער, גייסטו אפקויפן פון אים עפל סטאק פאר הונדערט זיבעציק דאלער. סאו אויב עפל בלייבט העכער הונדערט זיבעציק דאלער גארנישט איז נישט געשען, בלייבסט מיט דיין דריי דאלער, יעדע אפשענס קאנטראקט איז דרײַ הונדערט, איז עס דרײַ הונדערט דאלער ענד יו מאוו אן. אבער וואס געשענט אויב עפל סטאק פאלט אראפ? אויב עפל סטאק פאלט אראפ צו אונטער הונדערט זיבעציק דאלער, דעמאלטס ווערט עס אסיינט, דאס מיינט אז דו דערזעהסט דיך אז דו מוזט אפקויפן פון דעם אפשען בייער, און ביי די וועי, די פוט אפשן ביי האבן אונז געמאכט א עקסטערע לעסן פאר דעם וואו דו קענסט עס וואטשן, אבער דו מוזט אפקויפן פון דעם אפשן בייער עפל סטאק פאר הונדערט זיבעציק דאלער, דו ביסט געצווינגען עס צו טון, אפילו אויב די מארקעט פרייז איז סאך נידריגער ווי דעם, סאו למשל אויב עפל איז געפאלן צו הונדערט זעכציק דאלער, דו ווערסט אסיינד און דו מוזט אפקויפן עפל סטאק פאר הונדערט זיבעציק דאלער, הגם יעצט איז עס הונדערט זעכציק דאלער, סאו דו האסט פארלוירן צען דאלער פון יעדע שעיר טיימס הונדערט האסטו פארלוירן טויזנט דאלער, מיינוס די דריי דאלער וואס דו האסט באקומען. האסט באקומען דריי דאלער, סאו מיינט עס א נעט לאס פון זיבן דאלער פער שעיר טיימס הונדערט, א נעט לאס פון זיבן הונדערט דאלער. יעצט, פארוואס טוען עס מענטשן? מענטשן טוען עס פאר אפאר סיבות, קודם זיי ווילן קאלעקטן א פרימיום, זיי ווילן באקומען די דריי דאלער, און באקומען באצאלט אויב די סטאק בלייבט העכער די הונדערט זיבעציק דאלערדיגע סטרייק פרייז. ס'איז דא נאך א מינע וועג וואס מענטשן טוען עס, אויב זיי ווילן קויפן עפל סטאק באט פאר א נידריגע פרייז, און זיי שטייען און ווארטן אז עפל זאל אראפגיין צו יענע פרייז, אנשטאט שטיין און ווארטן, פארקויפט מען זיי א פוט אפשן כדי זיי זאלן עס טאקע פארקויפן פאר די נידעריגע פרייז און אינצווישן באקומען זיי די דריי דאלערס יעדע חודש צו יעדע שטיקל צייט באקומען זיי נאכאמאל א פרימיום און זיי ווערן נאר אסיינד אויב ס'גייט אראפ צו יענע פרייז און זיי האבן עניוועי געוואלט קויפן די עפל סטאק פיין האבן זיי עס געקויפט און אינצווישן געמאכט אפאר דאלער אויך אדער טוען עס מענטשן אלס א חלק פון א גרעסערע סטרעטעדזשי וואס מ'קויפט און מ'פארקויפט קרעדיט ספרעדס אדער אנדערע זאכן וואס אונז העמער אריינגיין בעזר השם אין אנדערע לעסענס. וואס איז די ריסק פון פארקויפן פוטס? די מוזט האבן גענוג געלט רעדי, מוזט האבן קעש רעדי צו קויפן די סטאק אויב ס'גייט ארויפפאלן די סטאק און די גייסט ווערן אסיינט, און די סטאק קען ארויפפאלן סאך אונטער די סטרייק פרייז און די גייסט מוזן דעמאלטס אפקויפן די סטאק, אבער דיין מעקסימום לאס איז די סטרייק פרייז, מיינט דאס דיין פרימיום? דאס מיינט למשל אויב עפל גייט אראפ צו זיראו איז דיין מעקסימום לאס די הונדערט זיבעציק דאלער צו וואס וואס דו האסט דיך משעבד געווען צו קויפן עפל סטאק, מיינוס די דרײַ דאלער וואס דו האסט באקומען. אין שארט, סך הכל, א שארט פוט מיינט אז דו האסט פארקויפט א פוט און דו האסט קאלעקטעד אויף דעם געלט. דו געווינסט אויב די סטאק האלט זיך העכער די סטרייק פרייז, און אויב ס'גייט אראפ קענסטו זיין געפארסט אז דו זאלסט מוזן קויפן די סטאק אויב ס'דראפט. די ריסק איז ריעל, ווייל סטאקס דראפן אסאך מאל, ממילא זאלסטו עס קיינמאל נישט נוצן אן דעם וואס דו פארשטייסט די אסיינמענט ריסק, דו פארשטייסט וואס ס'קען געשען אויב ס'גייט ראנג, און די בעסטע פלאץ צו נוצן א שארט פוט איז ווען דו ווילסט באמת אונען די סטאק. כ'האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן צו פארשטיין בעסער וואס ס'מיינט פארקויפן א פוט, און פארוואס ס'איז נישט אזוי סימפל אדער סעיף וויאזוי אסאך מענטשן מיינען אז ס'איז. אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט מיך איך זאל עקספלעינען איבער די אפשענס סטרעטעגיס איבער די אפשענס מארקעט אין קומענדיגע לעסענס, מאך זיכער דו לאזט איבער א קאמענט און לייק און סובסקרייב אדער סובסקרייב דיך דורך די בלאג חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו באקומען אפשענס עדיוקעישאן אין פשוט אידיש.